magweni o ile ka ba šetse ba laya batho mo menyanyeng hei ba re bogadi ba kgotlelela mosadi ke go dula bogadi nna ke duma gore monga motse a ka emelela re kahleng basadi tlhalošetša le ngwane wa ka gore o kgotlelela eng mm. wa bona mm. se ka fo re kgotlelela o kgotlelelang o tse o a kgotlela ra re ga go tsefe a kere mm. nna ke re kotse batho ba ile go thekgana ge mathata motlho mo bophelo bo ba laetša marago a sepoko mm. go kgotlelela go ra re mongwe hlakiša e mongwe ke re ba go boja re re ready for you a bola mašira a mašweu re tlo go hlakiša bone o tlo kgotlelele yame eya bona se a se thekgana go thekgana gape o le go kgotlelela ke dilo ke pedi tše di sa swaneyo hmm. mara motho o gotsa ka sheshe a tšhephile ka methutlwana ngwana ngwanešu a go ga dijo swekira o se re tšere ke mang o kgotlelele

a go ga dijalo bja sukiri sukiri e tšea ke mang re nyaka motho a e tšea a e buse e kgwetle ka moka re fetile gana o mpona ke le so mm. re fo o fogohletša serope re wa re fogohletša mm. re fogohleletša eng ai and gape mao a ke lebeletse tabeng mm. o ka re e dula e, e, e feiba banna o ka re banna bona ba ise filo a fetsa go bolela so mokgakola nsa ka dinefi ke banna ba tia go matsogo are o e beile tabeng cause e benefita bona ee. ba ra re ke gore awa mm, mm, o tlo sepele le basadi ba gageno ba kgoraganyanyane monnefo ba basadi bathong beso nna mo lokiša ka le gore monna kwa basadi ba go ruta ba mofefa lenaka la go fefa monna o lalala monna o lalaletša o lalatsa a tsena bošego o mm. ora sa tšhaiše motho e mokakakakaka godile letšatši a le phirimela wa le bona tsamaya baneng ba gago bo go ba tliša mo lefaseng mm. ao le mosadi wa gago wa dikgomo a rutla bana gore ke

kgonthe o phuthile ke nna a ba tlogo le nontshontshe a ba re botse gore ba ratana go fitlha kae le gore ba kopane jwange how powerful is their love how hmm. nontshontshe ah, ke selekiša ke gore mosadi monna ba rolala tsene bošego hmm. kganthe o ne a ba e tlhoka e metlheng
a se taba weekend fela mao ana ngwanešu o hmm. se ka tlotlo mogwabela o re a se re keng a se reng o tswa monna a botsiso gore o tswa kae monna a botsiso gore tswa kae bila o mmotsise gore ke nako mang kae motho ba la lena o ra roka go tloga ka geno mm, ke mm. o fo ya ga batho ile e go hlakisha mm. o fo ro ye o yo neke goronyetše awa jo mm. maybe a re ne le um meaning wa go tshwana wa lenyalo ora gore kgoši kore basadi bana ba batlogolela ka gb mm. a tlile ba go botsa ka mokgwa e le gore a ba monna kwa basadi re a fogošetša ranthe ranthe a ye go tlela mm. olela ke gb ke case kore tajing a ke tsore ba re re ba sa ka ba fote phena ditafola ba lebanya mone ba o tlo hlokomele ngwana a batho mm. o tlo o morate go jela ka mogolo wa morata le tswele pele ka a nke ba morana ba re selo monne ekwe mm. aowa awa ke re mosadi a lae monna so monne a lae ke banna le bone kae eh, ba re lae gorong re agane aowa gape se ke program le ena le re sa rienaga phatalatsa go a tla monna tla mmotsa tsana tseo le ena mm.
no e nyaka re lokise mo mago aowa mo programming a go be le monne a tla ga tlo botsa monne gore le le ratane o tlhokomele ngwane kgoa mm. batho le ratane mm. ba fule ba tsena tse mosadi ba mmotsa gore ba mmotsa gore ha tshipi di jwang mm. a ona se nna ba ngare di gone